سامنے ویور اے اے والا بندہ آندا پہ میری انگل دے اشارے تلے ڈکھا ہے اے اے پچھلا رکشے والا دیگاں لڈی آندے ہیں تے او انہاں بندیاں دے پرلی سائیڈ دے لگدا پہ ٹینٹ اتھاں اسی ولیما تے کیا ارادہ ہے ڈیکھ سو ویندے سے کہ نہیں ویندے سڈینن کے نہیں سڈیندے اللہ دی ذات جان دی ہے لیکن آپاں آ گئے سے اپنے ولاگ دی طرف خوبصورت جے طرف اپنے پوائنٹ چھوٹے جے توں لم کے پوائنٹ توں سٹارٹ کیتے اج دا ولاگ ہر دفعہ خوبصورتی دے نال نال ولاگ سٹارٹ کرنا چاہیے اوکے گرمی دی شدت ٹائٹ ہے تھوڑا برال ریڈی شیڈی تھی کے لاش پاش کر کے اپنے کیبن کو چمکا کے اتھاں آ گئے اسے تے باقی ماشاءاللہ تساں راسو نال نال محبتاں دے سو اپنا خوبصورت جے سرائیکی ولاگ سرائیکی کلچر دی شان تے ویلیج لائف دی پیاری جئی آواز تساں تے تے پئے وے خوبصورت جیہا لیمکا پوائنٹ اپنا لیمن سوڈا میں تہاکوں دکھاواں کھڑو اے اے چیک کرو آ تیری بہن ٹھیک ہے اے ایم شہزاد یعنی کہ شہزاد بھائی دے نام تو لیمکا پوائنٹ ویسے انہیں میرا بھی سارا کچھ کرایا ہوئے نام شان لکھایا ہوئے لیکن ویلال شہزاد بھائی دا ہے باقی تو کو ڈکھینے اساں اپنا فیس خوبصورت جیاں لیکن فیس سارا نہ تھوڑا عجیب طرح دا نظر سی اینگلو نظر سی عجیب طرح دا کہ گرمی بہن زیادہ ہے دھوپے دھوپے دے اس سائڈ دے میں چھاں تلے کھڑا تھیا لم کے پوائنٹ تو کھڑ کے ویلاگ سٹارٹ کی تے پیارا جیاں خوبصورت جیاں اے سارا سوڈا پہ لم کا سوڈا ہندے چھے برف مثالے لیمو بڑا وی آئی پی خوبصورت جیاں نظام براسو نال نال ویڈیو سکیپ نہ کرے سو ایڈو سارے نال سارا باندر بیٹھے تھے اے باندر رش کے بہ کے مزے گھندا بیٹھے پتہ نہیں کیا کریندا بیٹھے ہم سائیں دا بال ہے اور اڑے کھوئے ہاتھ تیری خیر امان و مڈا اللہ و گنجے آ جی جی مال پیتی وے کھلدا پہ ویور اگلا مال پیتی پہ کھلدا پہ چلو بٹ اپنا ولاگ دی طرف آنے خوبصورت جے ولاگ تے اپنا بیوٹیفل پیارا پیارا نظارہ

باقی میں نال جڑے رہسو محبتاں کریندے رہسو اپنے پیارے جے او خوبصورت جے لمکے پوائنٹ دے اتے اج دا ولاگ ماشاءاللہ اساں ایندے توں سٹارٹ کیتے دعا کرنی اے شہزاد بھائی کوں اللہ پاک رزق اچ برکتاں عطا فرماوے اپنا بیک سائیڈ دے پوائنٹ اے اپنا سلیم کو کیا لا یوٹیوب چینل اپنا پاک ویلیج لائف دی سرائیکی ثقافتاں سرائیکی آواز جتنی بھی سنگت ساتھ یار دوست اب آپ نوی نوی آئی اے سارا چینل کریسو سبسکرائب بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کریسو آون والی ہر ویڈیو ساکوں پیاری پیاری ملسی راہندی میں روڈ تے کھڑاں لیڈیز گزر پونیاں سنگت پرائی ویسی وی ساکوں کھا گئی کیونکہ میں کیمرہ ول اتر نی کریندا کیونکہ لیڈیز گزرن پے ویندی تے باقی جتنے وی یار دوست احباب سنگت ساڈے چینل تے نوی نوی آئی ہے مریسو جلدی جلدی ساڈا چینل سبسکرائب ایں ایں ایں باندر دے خوبصورت جے شکل کوں ڈیکھ کے تے ساری ویڈیو فیس بک پیج دے پہنچ دی پے دا اوکوں وی مریسو فالو کیونکہ تاکوں ہر آن والی نوٹیفکیشن دے نال نال سارا فیس بک پیج دے ویڈیو تو کو مل سی رہندی اپنی پیارے جے برا سپیشل پرسن دی وی آئی پی کر کے لش پش کر کے برا تھوڑا پوائنٹ تے آ گئے کچھ بھی لاگ اسا اے دے وچ ایڈٹ کیتے ہیں کچھ بھی لاگ سارے یعنی کہ پہلے دے شارٹ گیدے ہوئے ہیں پیارے پیارے وی لاگ پہلے بنائے ہوئے ہیں او بھی اسا آج اس کلپ دے وچ پا لے سو کلپ یعنی کہ پہلے دے گیدے ہوئے ہیں تے او ہون اسا پا لے سو اس طرح لے سڑا وی لاگ تھی ویسی کامپلیٹ بریسو محبتہ برا کمنٹ خوبصورت جا ڈسے سو انجوائے کرو سڑا وی لاگ کو ڈے کے سارے سرائیکی وسیب کوں ڈیکھ کے اے سڑا ویندا پے پتہ نی کڈے ویندا پے رستہ پر جڈے وی ویندا پے ٹھیک اے سامنے رکشے وی آئے کھڑن تے میں آدھاں کیا بات اے ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول تے مزے دار لیول دا رال جڑے رہسو سکپنگ نہ کریسو ویڈیو اپنے بھرا سپیشل پرسن دی اوکے راو نال نال او سامنے او تیری خیر امان ومڑ اللہ پھٹاکا وجانے ڈیٹے میں شادی ایں گالوں چلو بٹ کوئی گال نہیں راسو نال نال اساں ویور اپنے سٹال تے کھڑے سے تھے ماشاءاللہ لیمن ملک لیمن ملک پودینے مینٹ دے پودینے دے سٹال تے کھڑے سے تھے تے استاد ہوئی نا ٹریکٹر گھن کے آ گئے

آہت تے اینوں جیڑھا اے استاد ودے نا اے آلاں اے بلوچ بھرا ہے اللہ ایندی زندگی دی خیر کرے بلوچ دی اگو اے کھڑی اے تھئی ٹریکٹر ٹرالی یعنی کہ چیپر دی ہین چیپر دی ٹرالی کھڑی اے تھئی او نا او تھی گیا اوندا فرنٹ ویل دا نا گٹکا ترٹ گیا بالو سٹ کے تے سارے بیٹھن کم دے دے بے کیا سوغات چل دی پے تے کیا سوغات نہیں چل دی پے تے بھرا تھوڑا ایڈو کھڑ کے ماحول بنائی کھڑے اپنا خوبصورت جیاں لیمن منٹ پودینہ منٹ آہا ہا ہا کیا بات ہے

اے ساڑا استاد وری ودن تھے اوزار ہاتھ اچ آ گئے دیکھو ہن کیا بندی اے گل اللہ خیر ہی کرے تے باقی اپا ریڑی دے کھڑ کے فل ماحول سجائی پے اپنا بھرا سلیم کھو کے الا فاگ ویلیج لائیو دے سرکی آواز او پرلی سائیڈ تو جہاز ایک آندا پے گڈی الا اللہ خیر ہی کرے چئی نہ وجے کہیں کو بال اکٹھے تھی گئے

اے کھوکھا کلا پئے اے ریڑھی کلی پئی اے شہزاد بھائی گیا ودے پیپر دیون اج انہاں دے پریکٹیکل ان اللہ پاروں خیر انہاں دے خیر خرید پریکٹیکل تھیون تے ول تو کو اپنی میں نظارے ڈکھے سو سامنے پیارے پیارے ویڈیو سکپ کہنا کرے سو نار لے سو محبتہ کریندے رہا سو اپنا بڑا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے لے گوں چوک دے وی رونکاں کہنی چوک دے وی سنگت ہی ہو گو جے دو بندے او کرسی تے بیٹھن تے کلفی اللہ سٹال تے کلفی سٹال تے تے باقی یہ جو دے آپ دی تھریشر دے مشین سائیں سیٹ کریں دے وزن چلو زندگی دی خیر ہوگی گرمی دا دھکا ٹیٹ ہے تے باقی راسو نال نال ویلکم بیک ویوار اے سامنے جڑا تاج دا نشان کھڑا ہے نا ایک کو کیڑا کیڑا بندہ پہچان کریں دے تاج کو ڈسو اے سارا کیڑا فیمس سٹار اے علاقے دے وچ یعنی کہ علاقے دے وچ ساڈے پاکستان دے اندر اوندا اے فیورٹ تاج اے تے تھوڑے بھرا دا پچانوے شچانوے دا اڈ گیا ہائی صرف تاج بچ گیا اے تاج وی اوندے ناں دا کھڑے تھیا تے پچانوے جڑا اے نا او ہوں کچھ کیتی اے خچم خانی تے پچانوے سارا ویندا رہے تے باقی اے تاج دسائے پیارا جے کمنٹ کر کے کیڑے سٹار دا فیورٹ اے۔ باقی اپنا لیمکا پوائنٹ ایڈو وی آئی پی سجا ہوئے آہ آہ آہ امان ومن اللہ سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل اپنا پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے او سائڈ دے سب عوام یار دوست گرمی دی وجہ دو شدت دو کولونا سامنے اپنی لاری کھڑی ہے علاقے والی تے اتھا تھوڑا برا لیمکا سوڑے والا کھڑے تھیا او تھا سارے یار دوست اب آپ چھان تلے بیٹھن تھے ایڈو ڈرنک کارنر اپنا آہ آہ آہ اپنا پاک ویلیج لائف دا پیارا جا نظارہ سلیم کھوکھے والا اے ساڈے ہمسایہ دا موٹر سائیکل کھڑا پیا باقی محبتاں کریندے رہسو اپنا پیارا جے ولاگ کو خوبصورتی کو خوبصورتی کو پروموٹ کریندے رہسو سرائیکی کلچر کو پیارا جے محبتاں ڈیندے رہسو تاکو ولاگ ڈکھے سو راندے ساڈے سرائیکی نظارے اپنے پیارے پیارے تھوڑا برا سپیشل پرسن ہے سلیم کھوکھے والا ویلیج لائف دی پیاری جے ہستی اور خوبصورتی۔ اپݨے ولاگ دے نال نال میکوں بندے ݙیکھ کے کھلدے ٻیٹھن، کھلسن تاں کم بݨسی، نہ کھلسن تاں ساݙا کیا کریسی، اپݨا سٹال خوبصورت جیہا سجا ہے تے باقی اڄ دا پیارا جیہا ولاگ کمنٹ کر کے ݙسیسو تہاکوں آوݨ آلی ویڈیو ساݙی کیسی لڳدی ہے، روڈ تے کھڑے سے تاں تے ولاگ اپݨا کم سکھی پیسے، گرمی دی شدت والا ہی زیادہ ہے، چہرہ پتہ نی تہاکوں نظردا پئے کہ میݙا نی نظردا پئے، نظردا پیا ہووے تاں پیارا جیہا کمنٹ کرائے، نہ نظردا پیا ہووے تاں وال وی خوبصورت جیہا کمنٹ کر کے ݙسائے، علاقے دے وچ لاری ونڄݨ آلی تیار ہے جئیں جئیں ونڄݨا ہووے تے آ ونڄے۔ تے باقی گرمی دا تروڑ سارا لیمکا سوڈا لیمو سوڈا تے باقی امید کرے سارے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن خوبصورتی دے ولاگ دے نال نال پیارے پیارے کلچر دے نال نال کمنٹ کرے سر آندے پیارے جے خوبصورت کو نظارہ ڈیکھے سر آندے اپنے تے یوٹیوب چینل سارا خوبصورتی دا سرے کی آواز دکھاون والا تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تا معذرت کرے سو ساکوں ڈیسو آج دے ولاگ نال اجازتاں ول ملسے ہک پیارے جے ولاگ نال تے خوبصورتی دے نال نال جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسن تے میں ٹیک لا گھدی می تے میں اینگل اوکے تھی کے ایزی تھی کے کھڑ گیاں اے تاج ساڈا وی آئی پی تاج اے برانڈ تاج اے اپنا پیارا جے کیبن ویلیج لائف دے نظارے پیارے پیارے تے باقی زیادہ تہاڈا سر کھاندے نہیں سے ڈیسو ساکوں آج دے ولاگ نال اجازتاں ول ملسے ہک پیارے جے ولاگ دے نال نال خوبصورتی دے نال نال اور سرائیکی کلچر دے برانڈ نال اوکے